Köp köp köp arzuw etdik ahyr geldik bu gün biz Türkmenistanyň iň owadan daglary Gyzyl kanýonda Ýaňy gala diýilýän ýer iki ýüz kilometr Türkmenbaşy şäherinden uzaklykda we bu gün biz bu tak geldik aşagymyzda Gyzyl kanýon üýtgeşik owadan ýer wideonyň dowamynda tebigatyň gözelliklerine seredip lezzet alyň. Gaty beýikde dos şu wagt aşakda Türkmenistanyň iň owadan daglarynyň biri Ýangygala dagly. Bu taýda başyň aýlanýar aşak seretseň. Ýangygala kanýony Türkmenistanyň owadan ýerleriniň biridir. Ol Otly gala diýen manyny berýär. Bu özboluşly owadan ýer Balkanabatdan demirgazykda, Türkmenbaşydan gündogarda iki ýüz kilometre golaý aralykda ýerleşýär. Ol ýerli ilatyň hem-de syýahatçylaryň arasynda meşhurlyga eýedir. Kert gaýadaky darajyk köwje çykyp, aklyňy haýran edýän görnüşe bakyp, gözüň doýmaýar. Ýagny gala ençeme asyr mundan ozal tebigatyň gyzyl, ak, sary we narynç öwüşliginden ýasan äpet we mäkäm galasyny ýada salýar. Onuň reňkleriniň arasynda gyzyl reňk agdyklyk edensoň, ilat oňa Gyzyldag diýýär. We bu owadan nagyşly daglar aşakda Şeýle edil üstünden geldik dostlar. Aýdyp ýör ýaly däl bu owadanlyga. Seredip gözüň aýryp doýar ýaly däl. Gaty owadan, gaty gyzykly ýer. Sebäbi bu taýy Balkan welaýaty, Türkmenistan, Ýangygara daglary. Gadymy döwürlerde kanýona Garabogaz kölüniň suwy gelipdir. Şonuň üçin hem işi şowlan syýahatçylara bu ýerde balykgulaklara birgeňsi şekilleri, reňkli daşlar gabat gelýär. Ýagny galany görmek miýesser edenler bu ýerde ençeme gezek ýaňlanýan owadan ýaňy uzak wagtlap ýatlap gezýärler. Ýaňy gala dagyň üstüne çykdyk. Owadan ýer. Söz ýok, ýöne ýadadyk. Beýle dagyň üstüne çykmak üçin, şeýle uzak ýerlere, owadan ýerlere gelmek üçin elbetde güýçli bolmaly. Ýaňy gala taryhyny diňlesek, müňýyllyklary mundan öň bärde deňiz bolupdyr. We deňiziň düýbi ynha şu şekilde. Deňiz ýok. Bu gün bu taýlara syýahatçylaryň gelip syýahat etýän. Taryhyna seretsek, müňlerçe ýyl mundan öň bul äpet köl Paratezus diýilýän Aziýanyň, Gündogar Ýewropanyň, häzirki Türkiýäniň, Azerbaýjanyň, Hazar deňziniň, Gara deňziniň territoriýalaryny öz içine alýan kölüň düýbi bolupdyr. Wagtyň geçmegi bilen geografiýanyň üýtgemegi, tektoniki plitkalaryň üýtgemegi bilen bu köl Gara deňiz we Hazar deňzi bolup ikä bölünip galýar. Wideoda görşüňiz ýaly, bu Mega Lake Paratezis diýilýän ägirt köl Paratezisiň ýerleşýän ýeri. Mega Lake Paratezis hakynda bize gürrüň beren mugallym dostumyza sagbolsun aýtýas. Ataş tebigatyň gözelligini gowy görýän dostumyz. Ataş nähili özüň duýusyň? Sesi atlyşna.

Bizi öz awtoulagynda Ýaňygala daglaryna git bolup getirdi we bu ýerleriniň aýratynlyklary hakda gürrüň berdi. Ýaňygala gitmek we Ýaňygala hakynda soraglaryňyz bolsa Ataşyň nomeri wideonyň aşagyndamadyr. Ataş sportsmen we zor uçmagy gowy görýän dostumyz. Ýaňygala özüniň owadanlygy bilen syýahatçylaryň, jahankeşdeleriň ünsüni çekmegi bilen bul Türkmenistanyň örän meşhur rowaýata öwrülen ýeridir. Köp syýahatçylar bu ýere gije ýatyrylaýyn gelýärler. Günüň batyşyny we doguşyny ýaňygalanyň daglarynyň reňki we nagyşlary bilen synlap gitýärler. Dagyň ýüzünde reňk we örän täsin nagyşlary görmek bolýar. Bul nagyşlar, çyzgylar ýa-ha suwuň derejesiniň çyzgysy, ýa-da nämeden şeýle owadan nagyşlar emele gelendigini bilýän bolsaňyz, kommentariýada hökman ýazyň. Ýurdumyzyň şeýle owadan ýerlerini görmek üçin, ýakyndan gelip tanyşmak üçin elmydama biziň kanalymyzda galyň! Başga nähili Türkmenistanyň owadan ýerlerini bilýän bolsaňyz bize ýazyň biz otag geleris we aýlanar siz bilen paýlaşarys. Indiki owadan wideolarymyzda görüşýänçäk biz bile galyň. Paka paka.